Ennill neu golli. Mister Dobson oedd ei enw e, ac roedd e wedi dod i'r ysgol i ddysgu am dymor yn unig. Roedd e'n cymryd lle athro oedd yn sâl. Roedd Mister Dobson wedi bod yn sâl hefyd. Roedd e wedi cael damwen car, ac roedd e wedi brifo i fysedd. Dydw i ddim yn gallu canu'r piano ar hyn o bryd, meddai Mister Dobson wrth y prifathro, ond rydw i'n gallu arwain y côr a dysgu'r plant i ganu'n dda. Doedd dim dewis gan y prifathro. Doedd dim athro cerdd arall ar gael. Does dim ots, meddai wrth Mister Dobson, ond cadwch y plant yn brysur. Roedd athro cerddoriaeth arall ar y staff, Mister Williams oedd ei enw e, ac roedd e'n cymryd dosbarthiad e blynyddoedd deg, unarddeg a deuddeg. Doedd e ddim yn hoffi dull dysgu'r athro newydd o gwbl.
Ydych chi wedi clywed ei wersi? gofynnodd i'r athrawon eraill. Mae e'n tapio ffon ar y bwrdd ac mae'r plant yn canu, a dyna'r cyfan!
Ond roedd y disgyblion yn canu'n dda, ac roedden nhw'n mwynhau gwersi Mister Dobson. Roedd y prifathro'n hapus hefyd. Roedd Mister Dobson yn arwain y canu yng ngwasanaeth y bore. Roedd e'n dysgu emynau newydd i'r plant ac roedden nhw'n canu'n frwd. Pan oedd Mister Dobson yn croesi'r iard, roedd e'n stopio i siarad â'r disgyblion ac yn gofyn iddyn nhw am gemau yr oedden nhw'n eu chwarae. Os oedden nhw'n chwarae pêl-droed, roedd Mister Dobson yn tynnu'i siaced ac yn cadw gôl iddyn nhw. Roedd e'n 40 oed o leiaf, ond roedd e'n ffit iawn. Doedd yr athro newydd ddim yn chwarae criced yn dda, ond roedd e'n hoffi batio'n fawr. Bob tro roedd ei wiced yn cwympo roedd e'n dweud wrth y bowliwr, Weithie rydych chi'n ennill. Weithie rydych chi'n colli. Nawr pêl arall os gwelwch yn dda. Un diwrnod, roedd Mister Dobson yn cerdded drwy neuadd yr ysgol pan glywodd e fiwsig roc yn dod o un o'r ystafelloedd. Agorodd e'r drws ac aeth i mewn. Roedd grŵp bach o blant yn ymarfer gyda gitars a drymiau. Doedd yr athro ddim yn nabod y plant yn dda, doedden nhw ddim yn ei ddosbarthiadau e. Roedd dau fachgen yn chwarae'r gitâr, merch yn chwarae'r drymiau a merch arall yn canu gyda meic. Pan stopiodd y miwsig, siaradodd Mister Dobson â nhw. Rwy'n hoffi miwsig roc, meddai. Beth ydy'ch enwau chi? Arwel ydw i, atebodd bachgen tal gyda gwallt hir du. Rwy'n chwarae'r lead guitar. Mae Nigel yn chwarae bas, mae Susan ar y drymiau a Jackie ydy cantores y grŵp. Roedd Arwel yn hyderus iawn. Fe ydy'r arweinydd, meddyliodd Mister Dobson wrth ei hunan. Beth rydych chi'n feddwl o'r grŵp, syr? gofynnodd Nigel yn sydyn. Meddyliodd yr athro am eiliad. Gaf i fod yn onest, meddai.
Nodiodd Nigel i Ben yn araf. Ddywedodd y lleill ddim gair. Wel, mae Jackie yn sefyll yn rhy agos at y meic, meddai'r athro. Mae llais dymunol gyda hi. Ond mae hi'n bwyta'i geiriau. Mae rhai pobl eisiau deall a geirie wrth wrando ar gân. Beth amdana i? gofynnodd Arwel. Mae problem gyda ti hefyd, Arwel, atebodd yr athro cerdd. Rwyt ti'n rhy uchelgeisiol. Rwyt ti'n crwydro'n bell o'r melodi ac weithiau rwyt ti'n mynd ar goll. Yna mae'r grwp i gyd yn mynd ar goll. Aeth wyneb Arwel yn goch. Doedd neb wedi siarad ag Efel yna o'r blaen. Ac rydych chi'n ddyn hen ffasiwn, syr, meddai. Roedd eiliad o ddistawrwydd cyn i Susan siarad. Ond mae e'n dweud y gwir, Arwel. Weithiau mae'n anodd chwarae gyda ti, ond dydy Nigel... Gwrandewch, meddai'r athro wrthyn nhw.
Beth am i ni gwrdd yma amser cinio yfory i drafod dyfodol y band? Dyfodol y band? meddai Arwel yn syn. Doedden nhw erioed wedi trafod dyfodol y band. Ie, meddai Mister Dobson.
I ddechrau mae'n rhaid i chi berfformio o flaen yr ysgol gyfan. Does neb yn gwrando arnoch chi yn yr ystafell yma.
Ond sir, protestiodd Jackie, dwi'n nerfus. Dydw i ddim eisiau gadael y band i lawr.
Cododd Mister Dobson ei ysgwyddau.
Weithiau, rydych chi'n ennill, weithiau rydych chi'n colli, meddai. Nawr, ydyn ni'n mynd i gwrdd yfory neu beidio?
Pan roddodd y grŵp i berfformiad cyntaf i'r ysgol i'n amser cinio, aeth popeth yn dda. Felly, penderfynodd Mister Dobson drefnu perfformiad arall. Ond yn y nos y tro yma, Mae'n bosibl i'r disgyblion ddod â ffrindiau yn y nos, meddai wrth Arwel a'r lleill. Nawr, peidiwch â phrotestio. Rydych chi'n ddigon da i berfformio'n gyhoeddus erbyn hyn.
Doedd Mister Williams ddim yn hapus â chynlluniau Mister Dobson, ond roedd e'n rhy brysur i brotestio. Roedd cerddorfa yr ysgol yn perfformio i'r llywodraethwyr a'r rhieni yn neuadd yr ysgol, ac roedd Mister Williams yn mynd i arwain y gerddorfa. Noson y cyngerdd, cafodd Mister Williams sioc o weld Mister Dobson yn eistedd yn rhes flaen y neuadd.
Mae e wedi dod yma i feirniadu'r gerddorfa, meddyliodd Mister Williams. Fel rydw i wedi beirniadu i waith e.
Ond ar ddiwedd y cyngerdd, aeth Mister Dobson i siarad â Mister Williams.
Roedd perfformiad y gerddorfa yn fendigedig heno, Mister Williams. Llongyfarchiadau i chi am weithio mor galed gyda'r plant. Mae pawb wedi mwynhau'r cyngerdd yn fawr!
Pesychodd Mister Williams, a daeth lliw i'w bochau.
Diolch, Mister Dobson, meddai'n swil. Roedd rhaid i'r plant weithio'n galed hefyd.
Gweinodd y ddau athro ar ei gilydd am y tro cyntaf. Penderfynodd Mister Dobson fentro.
Mae syniad gyda fi, Mister Williams, meddai. Syniad, Mister Dobson? Pa syniad? Rydw i wedi bod yn meddwl, Mister Williams, beth am i ni weithio gyda'n gilydd a ffurfio cerddorfa roc yn yr ysgol? agorodd i lygaid led y pen. Oedd yr athro newydd wedi drysu?
Rwy'n fodlon cymryd y côr a'r grŵp roc, meddai Mister Dobson. Os ydy chi'n fodlon arwain y gerddorfa, mae'r cynllun yn siŵr o weithio. Beth amdani, Mister Williams?
Ymhen mis, roedd posteri wedi ymddangos ym mhobman yn y dref. Roedd cerddorfa roc newydd yr ysgol gyfun yn mynd i roi perfformiad yn neuadd y dref o flaen y Maer a'r cynghorwyr i gyd. Roedd enwau Mister Williams a Mister Dobson ar y posteri hefyd, fel trefnwyr y noson. Mister Williams yn arwain cyngerdd roc, meddai'r prifathro wrth i ysgrifennydd Is.

Rydw i wedi mwynhau gweithio gyda chi, Mister Williams. Rydych chi'n gerddor da. Uh, diolch, Mister Dobson. Uh, uh, rydych chi, wel, yn wahanol. Pan ydych chi'n sôn am fiwsig, rydych chi'n sôn am ysbryd, am hwyl, am dan. Rydyn ni wedi gweithio'n dda gyda'n gilydd. Dyna beth sy'n bwysig.
Perfformiodd y plant yn wych y noson honno. Ar ddiwedd y cyngerdd, cododd pawb yn y gynulleidfa ar eu traed a churo dwylo. Roedden nhw wedi mwynhau popeth, yn arbennig y darn o'r Concerto de Aranjuez wedi berfformio gan Grŵp Arwel gyda help y gerddorfa lawn. Yna, Yn ystod y buffe ar ôl y perfformiad, aeth newyddion drwg o gwmpas neuadd y dref mewn fflach.
Mae Mister Dobson wedi cael ei arestio gan yr heddlu. Cael ei arestio? Ond pam? Yn ôl yr heddlu, nid athro cerdd ydy Mister Dobson, ond twyllwr.
Rhedodd Arwel a'i ffrindie ar unwaith at brif ddrws y neuadd. Roedd grŵp o blismyn yn arwain Mister Dobson allan. Roedd ei ddwylo e mewn gefynnau. Roedd Mister Williams yn sefyll wrth y drws. Dw i ddim yn deall o gwbl, meddai'r athro cerdd wrth arwen. Roedd e mor dda. Roedd dagrau yn llygaid Mister Williams. Mister Dobson, gwedodd arwen. Trodd y carcharor i ben. Diolch yn fawr, meddai Arwel. Diolch am bopeth! Agorodd drws y car heddlu ac aeth Mister Dobson i mewn. Roeddech chi'n anlwcus, meddai'r gyrrwr wrtho fe. Fe welson ni ych enw chi ar y posteri. Cododd Mister Dobson i ysgwyddau. Weithiau, yr ydych chi'n ennill, meddai. Weithiau, rydych chi'n colli.